Alright, ɛnna ɛso yɛ da foforɔ yɛasa ahyia biem. Ɛyɛ mo somfo Adugyanfi Gideon yie. Yɛn mu bibiara akɔ abɛbiem. Aha yɛ Anigyeɛ Television. Um, kyerɛ w'adwene, studio discussions no, ɛno na onigu so a wohwɛ no. Na ɛnɛ no, yɛkɔ mmɔnten so, um, ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ bebree, ɛkɔbisa adɔfoɔ a wɔwɔ abɔnten sɛ, ah, mmaa ne mmarima paa, Hwan mu paa na wɔyɛ jealous, sɛ ɛba ɛyɛ dating mu anaasɛ awareɛ mu? Hwan mu paa na wɔyɛ jealous? Ɛnna ɛnnɛ deɛ kɔbisa adɔfoɔ a ɛwɔ mmɔnten so. Yɛaba studio bio. M'abadwafoɔ atena ase. Ɛnkyɛ koraa mɛkɔ wɔn nkyɛn na me ne wɔn nso adidi nkɔmmɔ. Adɔfoɔ a wɔsɔ yɛn asene reyɛ ɛyɛ anigyeɛ Professional School of Journalism and Film College. Sɛ wopɛ sɛ woyɛ sɛnkyerɛni papapaa, sɛ ɛyɛ TV so adwuma nko ara na wopɛ sɛ woyɛ, anaasɛ radio presenting, sɛdeɛ wobɛtena TV so na woakasa te sɛ deɛ mete ha merekasa yi ara yi deɛ a, ɛnna ɛtutu anammɔn no berɛ a ɛyɛ anigye Professional School of Journalism and Film Acting anaasɛ Film College. Wɔyɛ eh, broadcasting journalism, news writing, um, newscasting, general reporting, radio and TV marketing. Ade bi a ɛfa journalist ho ade biara deɛ, mekamfo ɛyɛ Anigyeɛ Professional School of ɛyɛ Journalism and Film College ama wɔn yie pa ara. Kofi Nti Electric Welder, ɔyɛ nnadeɛ gate, gate ho ahyɛdeɛ biara, sɛ ɛyɛ China door, ɛɛ burger proof, shutter gate, rolling gate, gate bɛn, ahyɛdeɛ bɛn pa ara na wohia wɔ fie foforɔ no a wosi no ho. Ne bo no deɛ ɛda fofofo paa, na ɔyɛ no yie nso so, because ɔno no, din a wagye no nti, ɔmpɛ din bɔne biara. Nti wode wo adwuma ma no sɛ ɔnyɛ ma wo nko ara deɛ a, Kofi nti, ɔbɛbɔ ho adwuma yie paa ama wo paa. Ɔwɔ ɛyɛ Kwada so, Oshimase Hilltop Junction no so ara na ɔbutu. Fa number yi sɛ, 0244 44 3868. Mese nsi so bio, 0244 44 3868. Aseda paa ɛɛkɔ ama ɛyɛ sɔfo Doctor Apia. Sɔfo yi ɔhyɛ aniyareɛ ɛne yareɛ bi a wode bɛba naso ebia sɛ glaucoma, ɛtɛ ɛna abɛsi w'ani no so. Kyɛsɛ yareɛ bɛn ɛna aba nipadua no mu? Tutu anamɔ paa ne bra yɛ kwada so bɔla kɛseɛ mu. Ae kwada so bɔla kɛseɛ mu. Dodoɔ no ara sɛ wayera na wohu kwan no nko ara deɛ a Fa numbers no a yɛakyerɛ hɔ ɛyɛ sponsorship line no, ae doctor numbers no no, ɔbɛfa na wagye wo so na ɔma directions no nyinaa ma waba abɛgye ayarehwɛ paa. Nnuro na ɔde bɛma wo no, mma mfa ngu so mma ɛmfa yareɛ foforɔ nkɔma w'ani no so. Ase na biom so kɔ ama ɛyɛ Nanawo Electricals and House House Wiring. Ɔyɛ um sɛ ebi a wo fie bi a wasi no foforɔ wopɛ sɛ wo wire. ɛdan no mu nyinaa fa ɛyɛ light ho asɛdeɛ biara deɛ a mekamfo Nana wo um, electric and housing wiring ama wo yie paa ne numbers no ɛyɛ 0277 68 8923 0277 689 688923 yɛntwa yɛn ho mbra na yɛnkɔhwɛ adɔfoɔ adwenkyerɛ a yɛkɔ kɔgye mmɔnten so no yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ bi mbra yɛba a me ne m'abadwafoɔ ɛbɛdi nkɔmmɔ yɛnkɔ mmra. Na ɛnɛ no asɛm a yɛde ɛda ba ma so no wodwen ho sɛ mmaa ne mmarima ho ana yɛ jealous patwɛ mmarima ɛne nti a patwɛ ɔbarima bi wɔ hɔ ne sɛ ɔne ɔbaa te a sɛ ɔhu sɛ ɔne obi kasa koraa na ne bu afu mm. ebi sɛ ɔbaa no wo ne ne kasa no ebi a wobɛtumi hu ɔbaa bi Sɛdeɛ wobɛsi afrɛ no a ɔbɛgye wo so no, anaasɛ bi a ɔne wo bɛdi nkɔmmɔ no, saa ara nso na barima bi nso frɛ no a, ɔno nso bɛtumi ne obi adi nkɔmmɔ, sɛ nipa no wonwaree no. Nti wonwaree no deɛ, wobɛtumi ne obi ayɛ free. Na sɛ woaware no nso ɛ? Oh, sɛ woaware no deɛ a, wɔn sɛ wobu wo a woaware no. Nti wo ne no te a, obiara nim sɛ woaware no. Nti mɛfa no sɛ kawa no koraa mpo ɛhyɛ no no, obi hu sɛ ebi ɛhyɛ no a,

Moyɛ sɛ mmaa ne mmarima. Deɛn na ɔyɛ jealous? Na me adeɛ baako a mehu wɔ mmaa ho ne sɛ mmaa na ɛyɛ jealous. Me mahu biribi kakraa bi. Mmerɛ bi barima bi na ɔwɔ Kumasi ha. Ɔwɔ nuanom bebree titiri onuabaa. Na onuabaa pɛ sɛ ɔbɛsra no. Nti call yi ara na ɔfrɛɛ no. Ɛna ne bra no yɛɛ sɛ oh mewɔ spot bi wɔ ha sei. Nti bra na mempɛ coke bi nyɛ dɛn mma wo. Enti ɔbaa no baa ɔne no didi nkɔmmɔ ara kyerɛ sɛ n'ani gyee sɛ ne yere no adamfo bi yɛ dɛn wɔ hɔ. Ɛhɔ ara ɔde mmirika akɔfrɛ ne yere sɛ bɛsen kɔhwɛ wo kunu. Ne sika bɛhwɛ ɔbaa deɛ ɔne no ɛyɛ. Dɔdɔ yi sɛ bɛrima no ɛyɛ onuabaa. Ɔbaa yi sɛ ɔfiri fie bɛn? Wannya aboterɛ. Ɛhɔ ara Mrek. Konko yi, ɔbobɔɔ toɔ sei aa, sɛ veka dee sɛ veka dee, ɔfiri ɔbaa yi akyi n'anim gri gri gri gri. Hwɛ, ɛkɔɔ mu aa sɛ n'akuma. Oh! Enti ɛmaa no ne ɛde afutuo yɛ dɛn? Ɛmaa wɔn bebree sɛ wɔte biribi anaa wɔhu biribi a, wɔnya aboterɛ, ɛnkɔ mu yie. Enti mede afutuo wei reyɛ dɛn? Rema mmaa sɛ wɔreyɛ ade bi a wɔnya aboterɛ. Na wɔanya aboterɛ bɛduru mmerɛ bi no, Wɔn bɛ nua mu. Tum da mo ase. Yɛ bɛ da ase paa.
Alright, yɛasɛ atwa yɛn ho aba. Woakɔ hu ɛyɛ adwenkyerɛ bebree nipa bi mu kyerɛ ɛwɔ mmɔnten so. Ebi mu si sei, ebi mu si sei. Wo a wɔ fie nso so, mekae wo sɛ program yi yɛfrɛ no kyerɛ w'adwene. Asɛm bi a yɛde bɛto dwa biara no, adwenkyerɛ a wɔ no, wo deɛ ayɛ sɛ numbers no ɛwɔ screen no ase no wobɛfa na wafrɛ me na mɛgye wo so na magye wo mu nkyerɛmu no nyinaa yie. Mama me mpanyinfoɔ yi akɔ aba biom. Mpanyinfoɔ. Wei deɛ yɛtwaa ho kɔhwɛɛ mmɔnten so, nneɛma a ɛkɔɔ so. Yɛaba studio. Atemmuo! Asase so ha yi a. Yɛsi a yɛakyɛ kakra.
Ɛnnɛ deɛ yɛnya yɛnya wɔ hɔ fɛfɛɛfɛ paa wɔ yɛn mfimfini, ɔbaa kɔkɔɔ. Nana Ama Yi Adom. Ɔbaa papa na wama. Mpem te sɛn? Adom ne ahwɛyie.
Yɛda Nyankopɔn ase. Ɛnnɛ nso yɛ da foforɔ. Kyerɛ w'adwene so na ɛnnɛ deɛ yɛwɔ no. Nnɛ nnɛ, m'ahwɛfoɔ bɛnya afutuo bebree afiri mo hɔnom. Ɛnnɛ asɛm a ɛda bama so. yɛ sɛ mefa awareɛ mu ne mpena twam de sei deɛ sɛ ɛno ara na ɛsi yɛkɔ mpena nkyɛn kakra na yɛaware ɛno no asɛm deɛ mfa nto nkyɛn ɛno de asɛm ɛda bama so ɛne sɛ ɛyɛ sɛ jealousy anaasɛ mmarima ne mmaa wɔ awareɛ mu ne dating mu no wɔn mmienu paa hwan papa na ɛyɛ jealous asɛm yi mɛdi kan ato ama yɛ nana ama yi adɔ na ansa koraa na ɔbɛyɛ ansa me no mepɛ sɛ ɔkyerɛ me um jealousy no aseɛ kakra. Obi wɔ fie koraa na ebi a na jealous no a yɛreka no ɔnnya ntee aseɛ yie nti wobɛma me some time ɛbɛɛ abien na wakyerɛ aseɛ kakra ma ahwɛfoɔ nso so ate aseɛ ansa na yɛatoa so.
Yɛkyea kyerɛ w'adwene ahwɛfoɔ nyinaa, wɔn mu bi biara anaa yɛbisa obiara sɛ wo ho te sɛn. Dwumadie yɛ dwumadie nwanwasoɔ a woanhwɛ bi koraa na wayɛ ohu. Me nuabarima Gideon, meda wo ase sɛ wode akwanya a ɛte sei ama me. Yɛka sɛ jealous anaa jealousy, sorry, ɛkyerɛ, ɛba Twi kasa mu a ɛyɛ nunkuntwe. Nunkuntwe. Sɛ obi retwe nunkunu. Na kyerɛ sɛ ade bi a ɛyɛ wo dea bi na obi pɛ sɛ ɔba ho bi.
Anaa ade a ɛyɛ wo dea na obi kyim nsa gye. na yɛ sɛ ɔde adɛfɛdɛfɛ kwan bi so pɛ sɛ ɔgye firi wo nsa. Ɛno na yɛfrɛ no sɛ jealous anaasɛ ɛbɛtwe mu a, anunkutwe, sɛ wotwe biribi ho nunku. Okay. Okay, seesei no yɛreba no yɛ dating mu ne awareɛ mu asɛm mu. Sɛ yɛka sɛ obi yɛ ninkutwefoɔ a, mmaa ne mmarima, hwan mu paa na wɔyɛ ninkutwefoɔ? Mɛgyina mu ama me nua me nuanom mmarima, yɛn kununom ne yɛn nua mmarima no. Yɛka nunkuntwe a, mmarima yɛ nunkuntwe paapaapa. Woyɛ sure?
Paa. Paa a mento sɛ bi. Mmarima yɛ nunkuntwe. Ɛne sɛ, barima bɛtumi aware ɔbaa. Sɛbi yɛka yɛka nneɛma biara a ɛwɔ ɔbaa ho a, ɔbaa no wɔ bi. Mpo ɔne ne yere apue abɔnten anaa ne girl, anaa ne teletele koraa apue no, ɔbɛhu ɔbaa foforɔ wɔ abɔnten, ɔbɛsane atwa n'ani akɔ akɔhwɛ. O sɛ bi a ɔbi a onim ne bɛ. Ɛyɛ adeɛ ɛyɛ mɛɛma su. Nti mɛɛma deɛ. O sɛ ti o, o sɛ mɛɛma yɛ wɔ adeɛ bi wɔ nom a, o sɛ adeɛ fɛ deɛ ɛɛ twɛ mu a, gya bɛ hwɛ kakra. Na o yere no a ne ne nam no, ebi koraa na deɛ wo twa w'ani akɔ hwɛ no no, ebi a na o yere no koraa no, ɛnyɛ ɔba ɛɛ o yere no, deɛ ɔwɔ abɔnten no class koraa na o yere no. Nso bɛɛma nso bɛ yɛ ara kɔ akɔ hwɛ sɛ ɔbɛ twa n'ani akɔ hwɛ nipa no, onya opportunity bi koraa ɔbɛ san agye number.
Nti mɛɛma deɛ no nkuntwe deɛ.
Yɛwɔ asinsii bi wɔ hɔnom a awarefoɔ no um, hɔ na mekɔ kakra. Obi a ɔwɔ obi wɔ hɔnom a ɔware no a, deeti mu sae deɛ, ɔbɛdrɛse kama na wapue. Ɔware no awie no, afei na ɔredrɛse some way bi. Ɛno saa no, yɛpue abɔnten no saa deɛ, wohu sɛ obiara bi wɔ hɔnom a ɛyɛ nhwɛ kɛkɛ, ɛyɛ no fɛ. Mɛma wo sɛ, pɛ ade hwɛ. Obi bɔ no nnwom, ɔse, ɛmmɛ, ɔan, ɔan, pɛ nhwɛ. Yɛpɛ nhwɛ paa, ɛna yɛhyɛ adeɛ so a yɛnya afutusɛm bebree ne adade firi mu. Nti me hunu sɛ ɛyɛ nhwɛ kɛkɛ. Ɛnyɛ afutusɛm, nyɛ nhwɛ kɛkɛ. Mmarima adwene na ɛda wɔn tirim no. Barima biara nim sɛ ne yere ɔrebɛfa ɔfoforɔ na wabɛtwe mpena a, ɛdɔ a ɔde ma wo no, anaasɛ ɛdɔ a na ɔwɔ de ma wo no, wobɛwo baako mmienu a, na afei wo ho astate refonono. Ɛna mpanimfoɔ se, kwakye adeɛ ɛyɛ fɛ, ɛnyɛ ne nyinaa yɛ sika. Enti sɛ woabɛhu sɛ bi a na ama mehyɛ ataadeɛ wei, mayɛ me ti wei na ɛkyew a, wobɛtumi atɔ bi ama wo yere. Anaa ɔbaa bi, menim barima bi a wakɔfa ɔbaa sɛdeɛ ɔfiri akuraase a wabɛpɔ no. Wapɔ no ama, even ɔbaa no koraa bɛba so kyɛɛ Kumaseni. Enti ne nyinaa ne sɛ wo barima no, wobɛnya ɔdɔ anaasɛ ɔbɛma w'ani akɔ deɛ wowɔ no yɛ papa lumba bɔɔ nwom bi saa nwom no yɛ ana yɛ me dɛ paa wɔse ɛmɔ nkɔntene hwɛ deɛ wɔkɔ no mhm. na deɛ ɔwɔ no wohwɛ no ɔbɛyɛ te sɛ ɔno a ti sɛ wohwɛ wo yiri yie wo mpene yie wo teereteere yie a ɔbɛyɛ fɛ koraa kyɛ deɛ ɔwɔ abom yes ɔbɛsene deɛ ɔwɔ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa okay atemu asase so ha ya ɔdin wi deɛ ano ɔden atemu asɛm yi a adene ɛda abama so wadwenkyerɛ ne sɛ

Wo ne Nana Ama nyɛ adwene? Me ne no nyɛ adwene.
Nti w'adwenkyerɛ ne sɛn? Ah, m'adwenkyerɛ ne sɛ ɛɛ mmaa, wɔn twe kora papapapa. Ne yɛ sɛ wɔn yɛ nunkunfu twefoɔ. Ɛno koraa Nyame san tia. Ne yɛ sɛ Nyame mpɛ. Nyame mpɛ nunkuntwe.
Nyame ɔmpɛ nunkuntwe. Okay.
But mmaa twe nunkun papapapa. One, sɛ adeɛ a ɛni hɔ, ɔbaa tumi kreti ma ne ba. Ɛna wɔn yɛ Nyame.

Ɛnyɛ ɛnyɛ me m'adwene yi sɛ me mekɔ akɔpɛ no o. Tie. Obi dressing, wo ne ɔyere ne no. Mmaa nso so deɛ wonim sɛ. Mehwɛ na mama no warning aka akyerɛ no sɛ ma ɛma no nyɛ dɛ ma no ndrɛse bi. Saa. Yes. Ɛna ebi nso wɔ hɔ nso ɔtumi drɛse kama. Wohu a watumi sɛ anaasɛ ataade no a ɛhyɛ no no ah sɛ me yere na ɛhyɛ bi a nka me deɛ mepɛ. Ma me hwɛ sɛdeɛ ɛsi teɛ na mehu bi wɔ baabi a mayɛ dɛ makɔ akɔtɔ. Ɛyɛ adwene no a ɛwɔ wo tirim no. sɛ wate aseɛ Yes, Nti ɛyɛ sɛ- wo wadwen a ɛyɛ wode wadwene ne bɛkɔ ɛwɔ so.
tirim no ɛna wokɔdi kɔ akɔhu sɛ o ebi a ɔbaa no me- mehwɛ no yi, meekɔpɛ no anaa deɛ na wahunu wɔ ɔbaa no ho nti a meyɛ dɛn me- meekɔhwɛ no ɛyɛ nsɛm bebree ɛbɛtumi aba sɛ ɔsɛ obi ɛbɛtumi aba sɛ ataade na ɛhyɛ no no nyɛ mehwɛ no mama me wɔ me yere wɔ ne sɛ ma no nhyɛ bi me o ataade no deɛ ah ɛyɛ fɛ paa ɛsi ne nan ase sɛ saa yɛsi teɛ no ma menhwɛ na mayɛ dɛn makɔ akɔpam bi ayɛ dɛn ama na me na nka nkyema mebisa mebisa wo sɛ Mm.
ɛsei paa no ɛdeɛn nyinasoɔ na awoɔ a ɛkyerɛ sɛ mmaa paa deɛ ba no nkunkye a ɔmo di kan. Ɛna me ka sɛ first no ɔbaa no ɔni deɛ ɛni hɔ no ɔtumi kreti ma no ba. Deɛ ɛni hɔ ɔtumi kreti ma no ba. Kreti ma no ba no sɛ sɛsi a na me ka sɛ me ka me ka kusi asɛm so o. Deɛ nti a kreti ma no ba sɛ adeɛ a ɛni wo tirim no ɔbaa no ntumi de to wo tirim ɛma ɛma no yɛ hɔ.
Deɛ wo nyɛɛ no ɔtumi ka sɛ ɛno na wo yɛ. Ɛno na wo yɛ nso na ebi a. Na na tie ma me ka asɛm bi nkyerɛ wo. Wohu sɛ mmarima nso so yɛ obi a wɔtaa hwɛ adeɛ sɛdeɛ na me ne Nana Mary ka no. Yɛwɔ barima bi a ɔbɛhwɛ adeɛ no, baa na n'ade n'akoma wɔ mu. Ɛna ɔbaa nso ɔyɛ nipa. So ate aseɛ? Hwɛ na wohwɛ no no, ɔno nso ɔfili sɛ nka o, ebia asom asi koraa, nka ɔne girl yi na ɛrekɔ na me me nko na menam a, ɛna ɔhwɛ me si a, mɛdwene sɛ ebia ei bra yi adɛn?

girl no egye ɛyi guy no egye girl no number o ti wɔn sa girl no ayɛ sei na watwere sei na wayɛ sei na wayɛ sei na boy no wohwɛ ne yere a wodi n'akyi na de compare girl no a wotumi sɛ nke yɛ yɛ ka class a ɛnyɛ ne girl no ɛɛ Nyɛ ne class koraa, ne yere ne class koraa anaasɛ kyɛ sɛ mehu the way a ne nsi ka. Ne yere no ɛka biribi appearance bi a ɛwɔ ɔbaa ho bi a lady no wɔ bi. Na akɔhwɛ gay yi baabi a ne to bɔ, deɛ ɛgye ne number yi. Wayɛ sɛ bamboo, bamboo yere no. Wayɛ sɛ bɛɛma.
Sorry to say. Na mehwɛ adeɛ ɔde ne number ayɛ sei, ɔtwerɛ ɔyɛ sei. Na ɛsɛ ɔyɛ sei ne yɛ sei, zero no no. Aah ɔyɛ sei a zero, sei ne yɛ two. sei ne yɛ fɔɔ sei aa nti wɔ yɛ no ana mekɔ sii gɛɛ no anim na ne nyɛ program ase na ne yɛ wɔ anka me bɔ lady no ama ne yɛ sɛ wo kunu gɛ ɔgye gɛɛ ne namba na yɛ mɛ bufu bikɔ yɛ mɛma deɛ me deɛ da biara meka o me se mɛma adwene kuta wɔ mu no ɛyɛ different ɛno na ohun sɛ mɛma no adwene kuta ɔ mɛma yɛ jealous because me nim bɛɛma bi a wɔn no tumi kɔ da ne gɛɛ dɛm but eduru midnight na ne yere kura nya kɔɔ no otumi gye phone sɛɛ no. Ne sɛ ɔsɛe fon no. Ɔtumi yɛ date maa bɛyɛ three o. Tio, ɔsɛ ɛmaa so so.
Me me me ba oside hɔ. Ɛmaa yɛ ɛɛ nkurɔfo bi a wɔn yɛ secretive paa. Yes. Ɔbaa bi betumi akasa bi a ɔne n'adamfo bi na ɛkasa. Ebi kura na ɛyɛ ɛyɛ ne ne guy bi a like ɔne no ɛra ne bibi. So ɔte ase. Ɛti mi hu ne sɛ by that time no ebi sɛ ɔbaa no yɛafrɛ no abɛyɛ eight nine mu no ade asa. Ɛno sa me me mehunu sɛ me me aka me jealous. Mame nka asɛm yi nkyerɛ wo.
Me ne lady bi. Ɛti yɛ na yɛ mu suban bi. Ɛnyɛ yɛ suban. Me ne lady bi na na me ne lady bi na ɛkɔ asɔre. Ɛna bɛɛma abɛ ware na yɛ ne wedding no. Na ɔne na wo tu ne fie na ɔmo tim no. Ɛna guy ne date wɔ fie hɔ. Ɔne obi twe mpena. Nti asɛ ɔnfii girl no ɔkɔ adwuma baa time ɔpɛ baa deɛ wafa ne foforo no efie wura no abɔ aboso ɔhwɛ sɛ Gay no kunu no bɛgye ne ba no abɔ so. Nti wɔyɛ gay no saa sɛ wɔmfii no nam one day bi anwummerɛ ne ɛkɔ night ɛɛ all night ɛna lady no hyɛ da faa phone taa no so no sɛdeɛ bɛrima no afrɛ no nti ɔna ɔde phone no bɛtɛɛ baabi hello wose menhyia wo hene ɛhefa na ase menhyia ɛneɛ ma ɛɛ pehuba bi ma no mɛfa me ɛn ɛneɛ mɛhyia ɔse sɛ atare bɛn na menhyɛ sɛ ɛna bɛrima no tetɛ no wo wo twe mpena wɔ fie ɔbat kɔɔ kɛkɛ no ɔtumi bɛgyee phone no sɛɛ phone no. Ɛna mpanimfoɔ se deɛ wopɛ sɛ obi nyɛ maa no yɛ saa deɛ nanso mu obi. Na kyɛ sɛ wo tirim asɛm na mmarima deɛ me deɛ mmarima deɛ sɛ ɛyɛ ɛyɛ bɛrima no suban bi a ɔda ne. Ɛnyɛ bɛrima ne suban saa na mmarima teɛ. Atem o.
Mmarima yɛ jealous but deɛ wɔn yɛ biara nso nyɛ. Ɛyɛ a ka kyerɛ Nana sɛ ɛyɛ a ɔma me so menkasa bi. Atem o kasa yɛtie.
Kasa bi na ɔne asɛm papa bi a woka afa mmaa ho because mmaa deɛ Nyame yɛ yɛ special. Mepa kyɛw wo a wɔ fie nso so dwumadie no ɛkɔ so.

ɛna ani nso so yɛ tie. Ɛnyɛ ani biara.
Wɔn sɛ one thing sɛ, wadwin no ebi ananka wadwin a wɔde kɔ ade no so no ebi ananka nyɛ bɔnne. Baadi bɔ no wadwin wani ni akɔbɔ so wia afei na adwin bɔnne no yɛ dɛ. Ɛba. Ɛno ne ɛna meka sɛ ɛyɛ wo wadwin ne de nipa dasani a wɔnam wɔn wadwin. Ɛyɛ mɛɛmɛ su.
Ɛyɛ o o. Ɛyɛ mɛɛmɛ su. Minim bɛɛmɛ bi a ɔne ne yere ne nam but wahwɛ obi to ama ne ho aba.

Watumi ahwɛ Alma no bɛɛma asɔre ama ne ho nyinaa aba. Adɛn na yɛn no ɔni toɔ anaa? Ɔni toɔ.
Na mɛma deɛ yi, bɛɛma wo pɛ ayɛ dɛn sɛ bi sɛ bi bie w'ada gyam na ka ne ti wuram, ɔbɛpie akɔfɛ bi wɔ abɔnten. Ok, ɔbɛpie akɔfɛ bi wɔ abɔnten. Yɛntwa yɛn ho mmra na yɛnkɔgye aboafoɔ nkratoɔ ma no, na sɛ yɛba a, yɛbɛsan atoa so. Anigyeɛ Professional School of Journalism and Film College, Sɛdeɛ edin no teɛ no, we believe in professionalism. Sɛ yɛ wo daeɛso ne w'anisoadehunu sɛ wopɛ sɛ wodane TV presenter, radio presenter, camera works and editing, woawie SHS, Wɔawie JH deɛ ɛneɛ foani kyerɛ mu wɔ yasoeɛ ne ɛmmoɔ a ne ɛntetew ɛwɔ atikyafoɔ kukuda mpamu aboterɛ ne abadam bɛtumi akyerɛ wo adeɛ yie paa na asɛmdɛ baako ɛne sɛ three months to six months no yɛbɛbɔ mmɔden a na deɛ broni bɛtaa ka ne sɛ attachment yɛn ankasa sukuu yi yɛte ɛfa to yɛn ho so sɛ yɛbɛtumi aboa wo na yɛmpɛ baabi ama woakɔyɛ wo service anaasɛ wo attachment baabi a wofiri ba deɛ ɛnyɛ problem koraa yɛwɔ baabi a wobɛda Mekyerɛwee hostel facilities bɛ pekew forms, forms no yɛ fifty Ghana cedis pɛ. Yɛasoɛeɛ no wɔ Kumasi Kwadaso, Kumasi Kwadaso. Wo deɛ wo nso wopɛ Sɔfo Doctor Appiah ne Herbal Centre no, ɛhɔ pɛpɛɛpɛ. Anaasɛ wopɛ Anigyeɛ TV, baabi a ɛwɔ no, ɛdan koro no ara mu, ɛhɔ na sukuu yi wɔ. Sɛ film acting na wopɛ sɛ wowura mu, wopɛ sɛ wotwa sini, ɛyɛ Anigyeɛ Professional School of Journalism Mfam college yɛ sukuu yi adeɛ baako a yɛ yɛ nyinaa yɛ seventy percent practicals thirty percent theory ɛno nso nti yɛ wɔ studios ɛyɛ television studio a yɛde wo bɛkɔ ne yɛ atete hɔ afei radio studio a yɛde wo bɛkɔ ne ɛno nso yɛ atete hɔ yɛ wie nso a yɛde waba editing bench yɛ ba editors ne cameras egu hɔ nyinaa ɛno nso yɛde ne nyinaa nso atumi apin wo so a ne nyinaa no wotumi sɛ ɛyɛ practicals wo first day a wode baa sukuu hɔ. Ade a wotumi yɛeɛ no nyinaa ɛbɛbɔ ama nkurɔfoɔ ahu na afei three months no si na woawie na worekɔ anaa six months no si na woawie na worekɔ a ɛno nso yɛde bɛto abɔnten ama obi ahu improvement a aba wo life mu. Wompɛ wei na wopɛ deɛn? Emu obi bia ɔkɔ aba hyew ko de mo ba Kofinti electric weather. Me kaa Kofinti electric weather no wadwene mu ayɛ wo bebree esiane sɛ wonim dwuma potea yɛdi wɔ yɛn asoɛɛ sɛ wotutu wo nan mu mmirika Ɛde ba yɛn asoɛe a, dwuma pɔtee a yetumi di bi ne sɛ yɛyɛ iron gate, yɛyɛ burger-proof, shutter rolling gate, main gate, passive guard, china door, ne bebree a mantumi ammɔ so. Nea ehia ne sɛ obetutu wo nan mu mmirika na waba akofinti Electric Weather Shop, Na sɛ wonya ba bɛduru hɔnom a, sɛ ɛfa dɔɔso ho deɛ, wonni ɔhaw baako sin koraa. Yo abusuafoɔ, me ne Kofi Nti Electric Weather, me na me dɛ dwuma kuo no ano. Yɛ dwumadie a yɛdi ne sɛ, yɛyɛ bɔga proof, yɛyɛ pass guard, yɛyɛ China door, yɛyɛ main gate, yɛyɛ balista ɛne dwuma Deɛ bebree keka ka ho. Sɛ wopɛ yɛ kyira kwan a, ba kɔ ada so hwim ase hill top hɔ a, wosiane kakra bi a wo nsa left yɛ wɔ hɔ a, adwuma kuo no wɔ hɔ ara. Sɛ wopɛ yɛn yɛn personal number nso a, 0244 44 3868. Sɛ biribi nso so kyere w'adwene nso so a, yɛn number na ɛretwa guo wɔ TV no ase. Fa number no ɛ na frɛ na bisa Kofi Nti Electric Weather. Kofi nti electric weather anaa? Ɔmo sɛ ɔmo te sɛ asoro boɔ a sɛ wofa ɔmo yɔ nko a wo kɔtɔkorɛ ɛnka wɔ soro da.
Yoo ɔdɔfo Ɔsɔfo Doctor Appiah ɛna ɔne me adi ahyia no, mede w'ani ho ayaresa ɛɛbrɛ wo, hwɛ me TB so anɔpa ne awia ne anwummerɛ, na wobɛhu sɛ Nyankopɔn adom, mensa nkorɔfoɔ yareɛ, ani a afira, ani a ɛhunu adeɛ, ani a anya tɛ, glaucoma, ani a ayɛ kusuu, deɛ afira koraa no, Awurade fa me so sa, ɛno nti wopɛ mu ahu no yie a, hwɛ me TV yi so ɛbere ne ɛbere biara, na mede ayaresa ɛrebrɛ wo. Hwɛ me dɛ ne dɛ nyinaa wɔ TV so, na Awurade bɛfa me so ama woayɛ nhyira. Mede ahaban ɛbɛsa wo yareɛ no ama wo, mede nnubena ɛbɛsa wo yareɛ no ama wo, ɛno nti hwɛ me na tu anamɔn bra. Awurade Nyankopɔn nhyira wo, ɔnyɛ wo kɛseɛ. Fa nɔma no na frɛ me. wɔ Yesu Kristo din mu, amen. Bye bye.
Adɔfo, yɛsan atwa yɛn ho aba nkɔmmɔ no ara na egu so a yɛredi no. Afei na wode w'afidie no ato aseɛ. Mekae wo sɛ Anigyeɛ TV na w'ani gu so a wohwɛ no. Kyerɛ w'adwene, studio discussions no ara na um egu so no. Ɛnnɛ yɛ Saturday. Yɛbɛbɔ no repeat on Sundays, ɛyɛ two to two thirty. Mpanyinfoɔ, yɛtwa yɛn ho bae. Na Atemmuo, na wo wo wokasa. Aye.
na me na mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ ɛnyɛ ani biara na wode kɔhwɛ ɔbaa a ɛno kyerɛ sɛ wopɛ no saa sɛ ani biara na wode kɔhwɛ ɔbaa no a na wopɛ no deɛ a ɛneɛ ɛneɛ na na menim nyɛ ani biara na me deɛ nyɛ ɔbaa biara na mehwɛ na mepɛ no ɔbaa bi wɔ hɔ nom a me me mehwɛ no na me me me manya adesua deɛ bi ɛyɛ dɛn ɛwɔ me tirim wote aseɛ ɛfiri sɛ mmaa no bi ho wɔn de nam abɔnten no sɛ wohwɛ woyi w'ani a ɛnyi Ah, ɛna mmaa bi so ho a wɔn de nam abɔnten no. Ne nkyɛn wano. Ayi. Ne sɛ woyi wɔn ni a enyi. Enyi. Dami sɛ wohu bibi. Ɛna wɔn. Deɛ ma hu ni ni sɛ, deɛ ma hu ni ni sɛ, for example, sɔfo maame a n'ano ɔba aha yi, deɛ ne n'ano ɔne ne kunu ba aha yi, maame no me me hwɛ ne kakɛ because ne dressing ɛne sɛ de wosi ti wɔn, ɛ maame kura me me yɛ ma dwen sɛ me kura me wale sɔfo maame. mɛ ware obi a like o o o. Sɛ ne dressing no deɛ osi dressing no ɛsi fam no. Ɛno me hwɛɛ no no ɛno ɛno nkyɛ sɛ me kɔpɛ no ɔne ne kunu okuta ne ba but ne dressing no si de was was discipline kama sɛ wate aseɛ ɛno nkyɛ sɛ. Woka no ɔsi sɔfo maame.
Ɛhɛn na ti ɛyɛ dressing no ɔyɛ ɔbaa dɛbi ɔyɛ ɔbaa ɔyɛ ɔbaa nti sɛ me me hwɛ no na me ayɛ dɛ nti me kɔ a me tuma dis oh.

Atade a ɛhyɛ no sei sei sei na ɛteɛ. Yeah. Ɔho, ɔhu sɛ ɛyɛ balancing. Sɛ woka biribi saa a, obehu dressings no type a woyɛ dɛn wopɛ. Na wayɛ dɛn? Nti nyɛ ani bia na ado kɔhwɛ a woyɛ dɛn wopɛ. Sɛ wo ba barima bi hunu ɔbaa na sɛ ne ho tumi sane no wɔ brɛ kɔ a wɔnkaa hwee nkyerɛ no a, na ɔyare. Ɔyare. Ɔyare. Adi nti ah na deɛ deɛ na ɛwɔ tirim deɛ ei ah na wo nyare. Atam hɔ tumi ba show so ka nsɛm paa o. Yes deɛ ɛnyɛ sɛ bia meba show ɛyɛ nɔkorɛ na meka no bɛrima paa sɛ wopa wopa yɛmfa yɛmfa nkɔ baabi asɛ bɛrima wahu ɔbaa wo ka nkyɛn sɛ wopɛ no wohu no anaa wohu sane wo yɔɔ wo nyare. Wate aseɛ.
Ɛno sa no ohia duro bɛyi. Ɛno deɛ gye sɛ ɔkɔ gye sɛ ɔkɔ dɔkta apia hɔ. Dɔkta apia na ɔma no nnuro.
Ɔma ne Gideon, wo hu bibi saa da? Oh, wo yɛ bɛrima. Wɔno no, ɔka no ɔno no, ɔno nko ara ne side. Yɛka men, ɛnyɛ man. Wate ase, yɛka men, ɛnyɛ man. Wo nko ara wo side na wo ka, but dwene sɛ other ones na ɛwɔ abɔnten no sɛ me mede m'ani ahu bi. Ɛnyɛ me na me so mede m'ani ahu bi. Comments, comments, comments bebree aba. Um, ɛyɛ Morgan Morgan ɔse ɔwɔ ɛyɛ akyemɔdaa ɔse ɛyɛ atemmu mimisa wo sɛ wɔ ɔbɛ wadanfo bi ɛmɛka nkyerɛ wo sɛ wa ɛɛ bɛma foforɔ ne ɔyere ɛte sport bi a ɔmo ɛdi nkɔmɔ anasɛ ɔmo yɛ bibi a ɛbɛyɛ yi ɛmɛka bibi sa nkyerɛ wo da dabi ɛma wo nfili jealous da oh jealous no tie jealous no deɛ Hwɛ, me, ade a mempɛ no wiase paa yɛ nhyɛso sɛ bi a wo ne me te, na bi a wohyɛ me so. Ade nti a wokɔeɛ, ade na wobaeɛ, ade na wokɔ sum, ade na wo mpɛ koraa. Me mempɛ.
Enti me nso menim sɛ mempɛ no, memfa bi saa nyɛ dɛn nyɛ no. Fine. Sɛ merekɔ baabi a, hello, merekɔ ha aba o, but sɛ time a mede rekɔ ne time a mede reba deɛ, wontumi. Ɛni ho kwan sɛ wobisa. Nyɛ sɛ ɛni kwan sɛ obisa o.
No no no no no. So no ɔno ne nyɛ ne yere nyɛ ne kunu no. Ne kunu ne me. Ɛhɛn.
Nti sɛ mekɔ a fine mekɔ meba a hello meba. Sɛ woyɛ sɛ sɛ na ayɛ sɛ sɛ worehyɛ me so. Mempɛ. Yeah. Nti no me me sɛ me nso mede me freedom bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo. So wate aseɛ mede wo fa yɛde me mentaataa wo. Nti wo taataa nipa na onipa no akoma mu no ɔbɛ sɛ even though no sɛ wo ne ne nya ayi bi kɔ ɔbɛka sɛ ɔhyɛ me so dodo bɛrima wei deɛ ɔpɛ nhyɛsoɔ bɛrima wei deɛ ɔtaa me bɛrima wei deɛ ɔyɛ mi sɛ ɛba ne saa na ho. Bisa atemu da asɛm. Mm. Atemu mepɛ sɛ mi busa atemu sɛ mm. yɛmfa ne sɛ yɛn nyinaa yɛ te fie a ɛyɛ compound house mm-hmm. wonni TV yeah. na wonyɛ jealous anadwo anadwo bɛyɛ one thirty two wo yere hyɛ bɛrima a ɔnni yere dɛm a

How yere kɔ hwɛ TV wɔ wɔ wɔ nipa no ne ti fie fie na asɛ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a menyɛ jɔlɔs no a menhyɛ no so no. Menyɛ. Ɛti dɛ mi sɛ. Ɛti mi mempɛ no saa.
Mepɛ sɛ mi bisa atemuo kɔhyen bi sɛ. Ah. Sɛ ebi a waba. Mhm. Na wo yere o oh, ɛnɛ eh, ebi a wo yere nipa a wo ne ne ti fie asɛ neighbor. Yeah. Na ɔsɔre a wobɛba na wanoa aduane Wanoa aduane pɛn agu so pakyaa de akɔma nnipa, na ebia nso bɛba nam tu na egu w'aduane so. Ɛno no wobɛyɛ jealous anaa wobɛtwe no nkunu? Busa atemmuo ma me. Oh, edepend sɛ me me mayi me chop money. Hwɛ, yɛwɔ adeɛ bi ara o, sɛ woreyɛ adeɛ a, hwɛ adeɛ no baabi a efiri na hwɛ baabi a ekɔ akɔwie.

maba abɛdi me deɛ, mahunu ne deɛ no. Okay, mɛbisa wo, ɔba, adwuma, aduane a meyɛ wei, eh, eh, sika a meyɛ, ɛho aduane ni? Aane. Dabi, Wate ase? wonyɛ Sɛ jealous, mempɛ a, ɛni kwan sɛ obisa. Sɛ mempɛ a, tie, sɛ mempɛ a, me, mempɛ a, ɛno ara ne sɛ megyaa wo sɛ kɔ wo tɔ mu, ɛnha me, nteetee me, me, mempɛ ateetee. Okay. Mempɛ ateetee wɔ m'abrabɔ mu, enti me, megyaa wo pɛ ma wo. Yeah.

Ewiase obianu a wate sika paa sɛ me tua yi na mewɔ adeɛ bi a mepɛ paa sɛ bi a me earring matɔ no aboɔden na mɛgyagya atoɔ sɛ nkora nkora mfa nhyɛ ɛbɛte kyɛ sɛ mebɛto kora sɛ baabi a ɛda no wotwa mu hɔ kora wanwe adeɛ me ne wobɛyɛ no womfa ne easy nti no sɛ wakɔtɔ adeɛ na sɛ adeɛ no wonyɛ ho jealous wagyaa ne saa a

Ɛnni ne mu.
Ɔsɛ ɔnyɛ jealous. Me me deɛ me enye sɛ me jealous no deɛ ɛwɔ hɔ but nipa bi yɛ ni hɔ a wonyɛ jealous. Asɛm kɔsi na.
That means sɛ that means sɛ mmaa nso so yɛ jealous. Paa yɛ nyinaa.
Nti a meka sɛ. Yɛ ɛyɛ su. Ɛna meka sɛ. Ɔn sɛ start mi di kan ka kyerɛ sɛ ɛyɛ ɛyɛ adeɛ a nyame abɔ. Wate aseɛ. Hwɛ sɛ wo ne bɛrima agya yi. Hwɛ sɛ wo deɛ hwɛ hwɛ sɛ wo ne bɛrima anaa ɔbaa agya wɔn date agya yi na nipa no ebi a wo kora na wo faa n'akyi na ɛhyee no na mo gya yi. Ba hu sɛ ɔne bɛrima foforɔ anaa ɔbaa foforɔ kɔ ahwɛ sɛdeɛ a ne si yɛ. Ma ɛgya ɛgya ɛgya me pakyɛ o ɛgya me pakyɛ o ɛgya me pakyɛ o. On deserve ne saa adɛn wo na abɛkyerɛ bibi wo na abɛkyerɛ deɛ obi nkɔfa mpaninfoɔ sɛ obi akɔnɔdeɛ ne odompo nsono wo na abɛkyerɛ deɛ obi nfa. Asɛm na ɛda bɔɔd no so no ɔse hwan na ɛyɛ wanka sɛ jealous ni hɔ o hwan na ɛnyɛ hwan na ɛyɛ jealous paa jealous no deɛ ebi wɔ hɔ

was watotɔ ebi a boxers bi ne mmarima ho singlet bi ne adade yi abɛkyɛ wo kunu a, ɛno saa no womfili jealous? Me fili ɛfiri sɛ me hu ɛɛ ayɔnkofa a ɛda me ne me kunu no ntam. Ɛnti me ntraa tu sɛ ɛbɛduru me m'adamfo so sɛ m'adamfo ntotɔ boxer ne adeɛ. Boxer no ayɛ sɛ ɔbɛɛma ɛɛ ɔbaa ɛne bɛɛma sɛ ɔb ɔba ɔbaa wadagya anaasɛ ɔpanti apart from wo kunu. Nni kwan sɛ obiara hu bi. Nti me kunu bɔbsa no, even sɛ me ne maid koraa na ɛte a, me mma maid koraa nsi me kunu bɔbsa. Daabi. Ɛyɛ adeɛ a yɛbue so wɔ mpa so. Nti me madamfo no, wonni right sɛ ɔbɛtɔ bɔbsa abɛkyɛ me kunu. Wo ne bɛrima te ama bɛyɛ twelve o'clock that time no, obi afrɛ no, ɔbaa bi afrɛ no da? Ɛdependi adwuma a bɛrima no yɛ. Nti saa biribi saa no ɛba saa na sɛ onya call bi sɛ yɛafrɛ ɔbaa bi hɔ a wonfili jealous? Menim me kunu, menim sɛ adwuma a ɔyɛ ɛɛ at least ɔne mmaa na ɛyɛ adwuma, menim mmaa no a ɔne wɔn yɛ adwuma no. Ebia Nana, Afie afrɛ me ɔ oh ɛneɛ darling me ne no nkasa menni problem. Me ara koraa mɛtumi apeke bi na mede abrɛ no. Ɛbɛ depende ayɔnkofa a ɛda me ne nipa no ntam. Mpanimfoɔ se sɛ biribi ankɔka papa a, yes.

Hwɛ, wonim, ɔbaa biara a ɔte wiase biara ntam biara no, n'adwene ɛwɔ ne tirim ara ne sɛ ne kunu bɛkɔ akɔyɛ adeɛ bi na ɛkyena de no kɔgyina baabi a yɛaka sɛ ɔbaa no na ɛyɛ. Wɔn adwene no. Mm. Na ɛsɛ sɛ ɔno deɛ ɔpɛ sɛ ɔda soronko. Tam biara ɔno deɛ ɔna ɛyɛ holy. nti no ɔyɛ adeɛ bi ama ɛkyena no sɛ mo gyina mpanyinfoɔ anim a ɛne tie yɛ nti o oh, ɛɛ na wo bɛrima ni deɛ wonyɛ ɛna wo tete ɔbaa na wonyi ni sɛ tie meba meba menkyerɛ no o mɛmɛ bi so wɔ hɔ a kwan a bɛfa so koraa ne ebi a ɔbaa no ɔyɛ nanamfo ba kwan a bɛfa so koraa ne nanante na ɔde nsa to ne kɔn mu

Deɛ ne nunkurutwe hyehye paa sɛ ashawo meko a ɛyɛ mɛɛma. Ɛsɛ dɛn? Ashawo meko. Eish. Ɛyɛ mɛɛma. Because menim bɛɛma bi a wɔne ɔbaa agyae. Mhm. Wɔwa waware o, aha ɔne ɔbaa foforɔ na ɛteɛ. Wɔhuu sɛ ne yere no a ɔne no agyae Ɔne anaasɛ ne ex. ɛtew dada no. O ɔyɛeɛ a, ɔte kaa mu, ɔne ne ne mpena anaa ne yere te kaa, na wasi abrana bɛɛma yi a ne ne nam yi, ɛnkoraa, Ah. ɛnkoraa ne, ɛnkoraa nɛɛ, na ɔse nkoraa bɛn. Masa, wohu sɛ me nso me ne me boy nam a, mebusabusa me nkoraa asɛm.

ti o eh, maka no hɔ te ɔyɛ bibi ama o nti mi nka na ha da ah. maka na ha sei da sɛ ɔbɛ oh, bɛrima deɛ wɔ kwan sɛ wɔ mi wo kan ba na mi ne wo nya adwene but ɔbaa deɛ wo ni kwan.
mi nim mi nua baabi wɔ hɔ a mi pɛ n'asɛm mpa maame yiw sɛ wo hwɛ mi a ɔno ne kunu pia abɔ nti otumi tɔ kɔndɔm ma no ɔsɛ ɔsɛ fa kɔ paapa nkɔfa yadeɛ nfa mɛyɛ mi. Eh. wotumi tɔ kɔndɔm wɔdɔ bra na bɛrima wobɛyɛ ne dɛ yi ɛyɛ ɛyɛ su ɛyɛ mɛmɛ su na te sɛ ɔkyiri ma mɛmɛ deɛ ɛdɛ yɛ bɛrima te sɛ deɛ even sɔfo sɔfo bikɔ menim bɛrima bi ɔne ne yere te a ɔse sese kora de ne yere ho afono ne ho ne yere ho nyɛ n'akɔnɔ woma ɛdeɛ na wɔnyɛ sɛn na wɔnsinsiesie ne ho nneɛma kɛseɛ a ɛwɔ sɛ anaa nneɛma a gɛɛse yɛ nyinaa wɔyɛ bi bastila bɛrima ne ɛkyiti Nti mmarima deɛ ɛyɛ su from yɛ nana nananom nyɛ yɛ berɛ yi so na saa adeɛ no asi. Ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ hɔ. Ɛyɛ mmarima su. Yɛbɛtɔn adeɛ kakra aba. Yɛde aseda kɛseɛ paa bɛma yɛ sɔfo Doctor Appiah. Asɔfo yi ɔhwɛ aniyareɛ ɛne yareɛ biara a ɔde bɛba na yɛyɛ no aso ɛyɛ biara no ɔbɛma wo nnuro anom ama kyerɛ sɛ yareɛ biara ɛwɔ wo nipadua no mu deɛ aseɛ bɛhye na atu koraa a ɛmma biom ne nnuro no ɔde bɛma wo anom. Sɛ glaucoma no aba w'ani no so nko ara deɛ a ɛyɛ expect sɛ ɔde aduro bɛma wo gu so. Ɔno nko ara ne doctor wɔ Ghana ase a ɔma wo nnuro nom ɛfa w'ani ho a ɛbɛtu aseɛ koraa ɛnyɛ dɛ ɛma biom koraa. Ɔɔ ɛyɛ kwada so ɛyɛ bɔɔla kɛseɛ mu ana sɔfo ɔbutu. Fa numbers no a yɛakyerɛ no sponsor supply no ae fa na frɛ doctor ɔbɛgye wo so na wakyerɛ wo n'akyiri akwan ama woatumi ayɛ dɛ aba abɛhwehwɛ no paa. Kofi nti electric welder, ɔyɛ nnadeɛ gate, shutter gate, rolling gate, Gates asɛdeɛ bɛn pa ara na ɔhia no wɔ fie a ɔsi ne foforɔ no mu a wopɛ sɛ ɔyɛ ho adwuma ma wo? Ɔyɛ no yie, yɛ no papa. Nti meka mfona ma wo. Ɔyɛ Prada so ɔhwim ase, Hilltop junction no so ara na Kofi Nti, Obutu. Frɛ no wɔ 0244 44 3868, 0244 44 3868. Yɛkamfo ɛyɛ anigyeɛ Professional School of Journalism and Film College. ama wo yie paa. Nnoɔma no a wɔyɛ na wɔasoɛeɛ no bi ne, ɛyɛ TV and Radio Presenting, Broadcast Journalism, News Writing and Casting, General Reporting, Radio and TV Marketing, Camera Works and Editing, DJing, Film Acting, Directing, TV and Radio Technician, Media Law and Ethics. Kyerɛ sɛ, wɔyɛ ne nyinaa bi. Wɔde three months ne six months bɛto wɔn bo ase akyerɛ wo. akyerɛkyerɛ kwan a wɔbɛfa so akasa wɔ TV so, kyerɛ sɛ kwan a wɔbɛfa so atoto wɔn nsa koraa wɔ TV no so no, wɔwɔ ho ntoboaseɛ paa. Ɛne teachers a wɔnim de a wɔbɛkyerɛ wo yie paa ma woatumi abɔ ho adwuma yie paa. Na wobɛpie abɔnten aba no, after three months ne six months no, wobɛba no na yɛ sɛ wotumi kasa sɛdeɛ mete ase a mekasa yi a, kyerɛ sɛ wote fie a w'ani agye ho no. Saa bi na wobɛtumi ayɛ dɛ, wobɛyɛ koraa ma no aboro me koraa so. Na ɛyɛ hostel facilities no deɛ ɛyɛ available, biribiara wɔ hɔnom a wobɛda ama biribi biara yɛde atotɔ yie sukuu yi wohwɛ n'akyi akwan a yɛwɔ ɛyɛ Kumase kɔɔda so ɛyɛ bɔɔl akɛseɛ mu sɔfo Doctor Apia ae ɔno ara ne kyɛ sɛ baabi a ɔyɛ ɔ ɔ ne ne n'aduro no wɔ no anaasɛ baabi a ne hospital no no hɔ ara na ɛɛm ɛyɛ anigye professional school of ɛyɛ journalism and film college ɛno so so yɛbutu ɛyɛ anigye tv fie ha yi a ae efie ha yi a ɔtumi sɛ studio ase ɛne biribiara biribiara yɛ intact a yɛbɛtumi akyerɛ wo ba no ne wɔfa ase no, kyerɛ sɛ wo sista, wo brada bi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ nsɛmtwerɛni no, yɛbɛgye no kwan fɛ so paa. Forms no yɛ fifty Ghana cedis, ɛfo paa, fifty Ghana cedis. Ɛbɔ no so sɛ school fees no bɔ ne adade biribiara ɛwɔ fam a kyerɛ sɛ obiara bɛtumi aba bi yie paa bɛboa ama kyerɛ sɛ ne daakye so so atu mpɔn yie paa. Sɛ wohia nkyerɛmu foforɔ bi ɛka ho biom a, wobɛtumi afrɛ wɔn ɛwɔ zero zero five four seven six six

na wa wo fie bi na wo pɛ sɛ yɛ yɛ wiring no ma wo yie cause Ghana ha sei no wa nyɛ obi pa ama na nsiesie wo fie no ama wo a wo te hɔ a na yafrɛ wo adwuma mu sɛ efie a wasi no wo de sika puduro pa asi no ne nyinaa yɛ dɛn ahye yɛn pɛ sɛ ne nyinaa bɛba saa nti me kanfo ɛyɛ Nana Awo ama wo paa numbers na wo bɛtumi afrɛ Nana Awo agye mu nkyerɛ mu bebree no ɛyɛ zero two seven seven six eight eight nine two three zero two seven seven six eight eight nine two three ɛyɛ. Aunty Betty and um, Ɔfa um, Kwadwo Boutique, Aunty Betty ne Ɔfa Kwadwo Boutique, wɔn wɔ ɛyɛ um, Hello FM, akyire hɔ nom ara ɛna wɔn butu, wɔn wɔn yɛ ɛhwɛ ɛtoto nneɛma bebree ɛfa ntaare ho, sɛ bi a party bi ɛna wɔkɔ, wɔnya ɛyɛ birthday um, ceremony bi na pɛ sɛ wɔkɔgya obi name ceremony bi Ɛna ɔpɛ sɛ ɔpagya obi so so a, um, wɔtɔn ntare ne mpaboa biara kyɛ sɛ wohia a wɔde bɛkɔ ɛyɛ saa um, nhyiamu no. Wɔbɛsiesie wo yie paa. Sɛ yɛ atare papapaa deɛ a, o, oh, wɔbɛsiesie wo yie paa. Wɔn nso wɔhwɛ yɛ paa. Dwumadie yi, wɔn nso wɔn wɔ nyinaa. Ɛyɛ Ante Betty ne ɛyɛ Ɔfa Kwadwo. Yɛkyia mu nyinaa. Wɔn nso wɔkyerɛ w'adwene deɛ wɔn mfa ndi agorɔ koraa. Wobɛtumi afrɛ wɔn wɔ numbers yi so. Ɛyɛ 0542 0111 Zero five four two zero one zero zero five four zero five four two zero one zero zero five four. Ɛnkyɛ koraa yɛde dwumadie no nyinaa bɛba n'awieeɛ, na ansa na no mɛkɔ me mpanyinfoɔ nkyɛn na wɔn de wɔn last words bi a wɔn de bɛto dwa ama wɔn a wɔwɔ fie so so no afutusɛm bi a wɔn wɔ no wɔn nso de ato dwa. Mpanyinfoɔ, yɛba bɛpɔn, yɛbrɛ aso, ate mo o, asɛm bɛn na wɔka de ama ɛyɛ ahwɛfoɔ a, ɛne deɛ wɔn, wɔn tena ase support wo adwenkyerɛ a wode baeɛ no. Asɛm bɛn na wowɔ de ma wɔn? Hello brother Gideon Nyame nhyira wo paa me so me ka kyerɛ eh me fans nyinaa ne eh Anigyeɛ TV ahwɛfoɔ nyinaa sɛ, Okay yɛ brɛ no a yɛ bɛyɛ nti mmaa no yɛ a mo nya nunkuntweɛ mo nyae no Nyame mpɛ mo nya nunkuntweɛ ɛnyɛ

Ɛfiri Nyankopɔn adebɔ so nyinaa bɛsi saa berɛ yi, de saa ara na ɛma ɛma yɛtie no nkrontwenfoɔ saa. Nti sɛ woyɛ ɔbaa na wohwɛ me wɔ dwumadie yi so, sɛ wo kunu te saa a, ma mebɔ mpaeɛ ma no, na wo nso bra fam, nya ahobrɛaseɛ, na ɛfa ma no. Mpanimfoɔ se baabiara nnwoe, baabiara ɛne ha. Mekyea Kyerɛwadwen ahwɛfoɔ nyinaa. Ok.
Yɛda ase yie paa, Nana Ama Yadom. Aha sei na yɛde ne nyinaa ɛbɛsie. Wo a wohwɛeɛ yi, Saa bere yi no nso so, yɛde nkyɛ kɛseɛ pa ara ma wo pa ara. Yɛbɔ mpaeɛ ma wo sɛ Nyankopɔn nhyira wo na kyerɛ sɛ ɔnhwɛ wo so na next time so no woatumi anya akwanya no asan ahwɛ yɛn bio. Hue no nyinaa a ɛbɛ ɛbɛ kyerɛ sɛ gyina camera no akyi, sound, camera, biara, makeups ne adeade biribiara tumi totoo yie no yɛde aseda ma wɔn. Camera side no deɛ ɛyɛ ɛyɛ original bamboo ɛne senior my bright wɔn na ɛgyina camera no akyi ɛtoto biribiara yie ma biribiara yɛ dɛ. Etumi tɔ yi. Ɛyɛ ya a, yɛn nuambaanom nso a wɔn ani gye TV ase yi, ɛyɛ Nana Adwoa ne Nana Abena nso so, ɛboa a yɛsɔpɔto yɛn ma biribiara tumi tɔ yie. Yɛda wɔn nyinaa ase. Ɛyɛ producer baako pɛ, ɛyɛ Mike Adu Poku wɔ MC Ahoa Anigye TV. Yɛda wo ase yie bebree sɛ dwumadi no daa daa wotumi hyɛ toto no ma biribiara yɛ dɛn? Ɛtumi tɔ yie paa. Ɛyɛ Ernest Akyampong, wo nso so woyɛ producer baako pɛ wɔ hɔ. Ɛna ɛyɛ Mister Patrick, ɔno nso yɛ me producer baako. Kyerɛ sɛ ne kyerɛ sɛ kyerɛw adwene deɛ producers na wɔdɔɔso nti na ma show no daa ne eh, daa ne daa nyinaa no ɛtumi ɛkɔ so. Um, Ruth, um, wowɔ ɛyɛ kwada so. Bamboo wɔ sɛ ɔkyea paa, me a meka mama no sɛ ɔkyea wo, kyerɛ sɛ ɛyɛ afrɛ no, ɔkyea wo paa, Ruth sɛ ɔkyea wo, ae, Ruth sɛ ɔkyea wo. Ɛbɛ aso ɛyɛ mo somfo Edu Gyamfi Gideon nie. Mekae wo sɛ yɛbɛbɔ program yi, yɛbɛbɔ no repeat on ɛyɛ Sundays, ɛyɛ two to two thirty Sundays na wasa ahyɛ ɛyɛ just interviews ɛkɔ e mmɔnten so ɛkɔkɔ e gye no so ɛyɛ e no hyɛ no da biara ɛwɔ anigye tv so um, ɛyɛ ten ɛfiri e ten ten no ten yɛ ten no ɔkɔ no na wahwɛ saa dwumadie no mekyia ɛyɛ nancy maame kee kyɛ sɛ ɔbi ɔwɔ korɔ no biara no a ɔhwɛ kyerɛ wadwe kyerɛ wadwe deɛ ɛduru korɔ no biara no yɛ sɛ ɛmɔ asie ɛyɛ kyɛ sɛ afakan so ɛne baabi a ɛyɛ akyemɔdan akra libya baabi a mohwɛ ɛfiri biara no mauritania Oh Foster wowɔ Libya I last time wode wo message no yɛ gyeni yie paa yɛsɛ yɛ program yi so yɛ time na so wowɔ adetɔndeɛ biara pɛ sɛ yɛbɔ ho dawuro ma wa ɛsɛ wo sɛ sponsors na adɔɔso nti wopɛ sɛ wo so wobɛka ho bi na ɛboa ma dwumadi no time no um, yɛtumi extend yɛ time yɛ time ni so a ti na yɛntumi mpeke course no ayɛ test message nko a baa course no deɛ ɛba ba yɛntumi mpeke yɛ time ni so a ti bra na bɛboa yɛ na biribi bia yɛ dɛ ɛntumi ɛntɔ yie paa